Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta', Protrade, MFCC, Logo Express u Saint Albert Ironmongery.
Int Min Int huwa produzzjoni imtella' mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva,

Nilqgħukom għal episodju ieħor ta' Int Min Int fejn illum ser niddiskutu t-tranżizzjoni bejn l-arti tradizzjonali għal dik diġitali. Però l-arti diġitali kif bdiet?
It-tranżizzjoni bejn arti tradizzjonali u arti diġitali bdiet fl-1960. Tal-artist Ken Knowlton ħoloq ritratt ta' mara billi uża dawk li huma bħala pixels fejn hu għaqqad diversi kuluri u forom u b'hekk ħoloq pittura sħiħa. It-terminu arti diġitali sar aktar komuni fis-snin tmenin, meta numru ta' diżinjaturi u inġiniera tal-kompjuter ħolqu l-programm Paint. Fis-snin disgħin rajna pass 'il quddiem fid-dinja tal-arti diġitali. Dan minħabba li l-internet sar popolari u l-kompjuters kienu aktar aċċessibbli għall-pubbliku. L-internet għen biex messaġġi ta' individwi u artisti jintbagħtu b'diversi metodi, B'hekk pjattaformi online għall-artisti saru aktar disponibbli għalihom biex juru xogħolhom. Dan kollu beda jseħħ bis-saħħa tal-internet. Dan ifisser li l-messaġġ tal-artist jista' jinfirex aktar madwar id-dinja. L-arti diġitali u l-arti tradizzjonali ma jistgħux jiġu mqabbla bejniethom. Irridu naraw l-arti diġitali bħala mezz fih innifsu Bl-użu tal-arti diġitali sirna naraw xogħlijiet tal-arti fuq spettru aktar wiesa'. Dan għaliex l-għodda diġitali jagħtu spazju biex wieħed jesperimenta aktar. L-arti diġitali tat dinamika ġdida lill-arti skultura u pittura. Artisti jistgħu jużaw teknoloġija f'forma ta' softwer tal-kompjuter biex jipproduċi forom ta' arti diġitali. Din id-dinamika stabiliet distinzjoni bejn id-disinn u l-arti. Bit-teknoloġija biss wieħed ma jsirx artist, imma biex joħloq l-arti diġitali hemm bżonn taħlita ta' immaġinazzjoni u kreattività flimkien mat-teknoloġija. L-internet qed iwassal biex wieħed ikollu aktar aċċess għax-xandir u b'hekk l-informazzjoni qed tiġi mxerrda ħafna aktar milli kienet qabel. Awtomatikament dan jista' jiġi applikat fil-kuntest tal-arti diġitali. Dawn l-iżviluppi teknoloġiċi qed iwasslu lill-artisti f'dinja innovattiva u b'hekk qed joħolqu forom t'espressjonijiet ġodda li jirriżultaw f'aktar xogħol tal-arti uniku.
Interessanti ħafna l-istorja ta' kif beda kollox. U propju minix waħdi fl-istudju għandi miegħi lil Simon Kallus u Redent Camilleri li huma artisti digitali li illum il-ġurnata qed joħolqu arti għal udjenza lokali. Kif aħna? Tajjeb. Nixtieq nibda billi nsaqsikom, eh, x'ħajjarkom li titlu f'dan is-settur tal-arti digitali? Forsi tibda tibda inti Simon. Jien minn dejjem kelli ħajra għall-arti, b'mod tradizzjonali l-iktar, tpinġija, u fiż-żmien meta bdejt jien ma kienx hemm prodotti diġitali, sa paint konna naslu u mhux kulħadd kellu kompjuter, jiġifieri l-ftit li kellek ċans tiskola. Jien u nikber fl-arti tiegħi beda jikber it-teknoloġija u, bla ma ridt kważi tibda tesperimenta tgħid xi ħadd tara xi review fuq xi ħaġa li tgħid ah din interessant ħa nippruvha. U bil-mod il-mod qisek tibda tesplora u tiskopri iktar it-teknoloġija kif tista' tgħin u kif tista' tbiddel l-arti tiegħek għal sa sa mal-lum kważi kważi diġitali biss naħdem. Allura kienet tranżizzjoni mat-teknoloġija kif kif kibret kważi. President, min-naħa tiegħek, x'kien dak li ħajjrek tidħol f'dan is-settur? Jien aktar qisha kurżità għax meta tkun żgħir tkun qisek imdawwar f'kultura ta' animation, cartoons u hekk. U tibda tgħid daw kif kif jistgħu joħolqu affarijiet hekk u tkun qed tidħol fit-tradizzjonali u mingħajr ma trid tibda tesperimenta u qisek tidħol ġo dik id-dinja tad-diġitali. Ġieli ħassejtu li forsi l-mod ta' kif in-nies hemm barra jaraw l-arti diġitali forsi hemm min iqisha bħala inqas professjonali għal dik tradizzjonali? Kif kif kif tarawha, kif taraw dak l-aspett? Jien nibqa' nibqa' niftakar l-ewwel darba li ħloqt stampa diġitali fuq Photoshop u rejtha lil xi ħadd qal, mhux il-kompjuter? U naħseb dik l-attitudni ta'. Taħseb li l-kompjuter waħdu ħoloqha?
Eh, dik l-attitudni li l-kompjuter waħdu ħoloq l-arti, naħseb u llum bl-AI iktar u iktar naħseb dieħla. Ġifir, imdek l-attitudni li jekk ċaġi digitali l-abilta mhijiex kollha tal-artist. U naħseb dik taffettwa ftit kif in-nies iħarsu lejn l-art diġitali.
Anke hawn Malta bħala production u hekk jekk jaraw eh, arti diġitali jaħsbu aktar ehm, għal commercial pereżempju, aktar eh, bħal jekk jaraw għaf bieċa gazzetta jaraw digitally made, jajdu ma jgħatu iġdaq sekk rispet jekk jaraw pittura realistika. bħal hyperrealism ma' cartooning jippreferu jidħlu għal tpinġija ta' qattus milli xi ħaġa aktar esperiment u aktar qisha li toħroġ il-karattru tal-artist. Naħseb però hemm barra il-perċezzjoni tal-pubbliku inġenerali dawn l-aħħar snin forsi nbidlet daqsxejn u qed ngħidu hekk qed tmur iktar għall-aħjar il-perċezzjoni. Jien naħseb skont, skont lejn min qed inħarsu. Jiġifieri naħseb l-udjenza in ġenerali forsi kif, kif, kif qed jgħid Rident, iktar jaraw id-diġitali bħala xi ħaġa li għandha użu min jaf, cover ta' ktieb jew, jiġifieri, imma mhux bħala arti li tmur u tara ġo, ġo post għal eżibizzjoni. Imma naħseb il-kultura qed tinbidel bil-mod imma Naħseb anki t-tort tagħna, l-artisti diġitali, li mhux qed noħolqu spazju fejn in-nies in ġenerali qed jiġu u qed jaraw din hija biċċa arti.
Ħa nerġgħu nduru daqsxejn għall-karrieri tagħkom, Redent, eh, minn mindu gradwajt, eh, x'kien dak ix-xogħol li eh, forsi ħdimt fuqu dak li tħares lura tajt din nibqa' niftakar żgur, x'kien dak dawk ix-xogħlijiet? Jiena pubblikajt l-aktar l-aktar li nħares lejha Salt and Pepper Comic fuq l-agrikaltura, huwa huwa biex jgħallem it-tfal minn fejn jiġi minn fejn jiġi l-ikel tagħna u użajt l-użu tal-comic biex ngħallem qisu aktar in a fun way lill-istudenti tiegħi meta nurihulhom jgħidu kif jista' jkun li edukazzjoni tidħol ma' xi ħaġa daqshekk hekk differenti u qisek tesplora l-arti mingħajr ma trid tesplora u turi turi qisha biċċa differenti tat-tagħlim. Jiena dik l-aktar li l-aktar li togħġobni mill-karriera s'issa. Interessanti.
Ħejjina daqsxejn ta' filmat dwar il-kapaċità ta' dawn iż-żewġ artisti fil-fatt u kif ser jinterpretaw l-istess suġġett. Ħa mmorru biex narawh.

Miegħi issa għandi żewġ artisti ġodda lil Naomi Montanaro Delia u Milena Trajkovski, żewġ artisti illi għalkemm tgħallmu l-istess prinċipji tal-arti pero jużaw mezzi differenti. Kif intom l-ewwel nett?
Tajjeb.
Tajjeb. Ħa nibda minnek Naomi, waqt li kont l-iskola kemm sekondarja kif ukoll terzjarja, xtaqt insaqsik jekk kontx mgħallma mezzi ta' arti diġitali. Ejja nibdew minn hemmhekk. Sekondarja tradizzjonali biss. Kienu jgħallmunna. Mbagħad wara kont mort l-MCAST u minn hemmhekk kont bdejt bid-diġitali. Fil-bidu kont komplejna bit-tradizzjonali, u mbagħad wara eh, jiswa kitar medda ħin anka skont il-kors li ħadd bdejna bid-diġitali. U kif ħasejt ta' tranzizzjoni biex qlibt minn eh, minn dik tradizzjonali għal diġitali? I kienet kien hemm differenza ħemma affarijiet bħal um, perspective u anka kif tuża kif tagħmel ċertu linji u anka eżempju brush pressure u hekk. Eżempju jekk ngħidu ħatuża brush tradizzjonali ħajkun hemm dik il-pressa u hekk. Ġifieri skont kemm tiġi ħoxna l-linja u xorta tiġi sektuża l-istess techniques fid-diġitali. skont brush pressure u anka x'tuża bħal materjal bħal oil painting inkella water colors isa tuża l-istess techniques fid-diġitali skont il-brushes li tuża. Milena, minn naħa tiegħek iktar tiffoka fuq eh, dik tradizzjonali u xek. Eh, xi tħoss li għanqlek biex tkompli taħdem b'dan il-medju? Jiena aktar mill-knowledge li għandi fuq l-istorja tal-arti naħdem fuq it-tradizzjonali għax nesprimi ruħi bil- ehm, bil-mod kif kienu jesprimu ruħu dawk ta' qabli u dawk li jkomplu jiġu warajja għax it-tradizzjonali u d-diġitali dejjem ħaj jaħdmu idejn ma' idejn. Per eżempju, lek tuża oil paint pali um, tista' tikkombina l-oil paint u tista' tieħu per eżempju professional photos u tagħmel wirja bir-ritratti billi tuża l-oil paint bħala l-medium tiegħek ukoll. Naomi semmiet id-differenzi fit-teknika, però jekk inħarsu lejn il-proċess, kif tarawh b'mod differenti mill-arti tradizzjonali għal dik diġitali? Aktar bħala il-medium li tuża għax pers li diġitali il-rules ta' tekniki dejjem l-istess ħajib għaw composition, line work, kalertieri dawk kollha l-istess ħa jibqgħu. Imma mbagħad pereżempju lek ħa taħdem bl-oil paint titħalla ċertu kwantità ta' żeba, tistenna ċertu ħin sakemm biex tinxef, sakemm tapplika lejha oħra. Diġitali mbagħad. Mhm, eżatt, diġitali sa m'hemmx dik il-proċess fejn ħa tistenna xi ħaġa biex tinxef U anke hemm dik il-ħaġa fejn tista' tmur lura jekk tagħmel xi żball u hekk. Ġa l-iżball iktar faċli ovvjament.
Allura hemm dik il-calm feeling bażikament li jekk tagħmel żball kont tista' tmur lura inkella tibda b'fajl ieħor. Imma mbagħad xi ħaġa oħra li diġitali qisek tant għandek Dawn il-tools kollha jisek qatt ma tkun taf meta ħa tispiċċa. Jisek tista' tkompli żid tista' tuża dil-ħaġ, żid dan il-filter fuqha. Allura jisek ma tafx meta ħa tkun lesta l-ħaġa, mentri eżatt tradizzjonali jisek. Jisek qatt ma tkun lesta bil-ħaġa metri li Meta inti tiżbogħ jew tagħmel bil-lapes għandek ċertu limitu sa fejn għandek tieqaf għax l-hekk tagħmel wisq mbagħad ħa tispiċċa tkun għamilt kollox għal xejn u tispiċċa il-final piece tiġik jew matta ħafna pereżempju jew tkun werkt ħafna. Taħsbu li n-nies hemm barra fuq bażi lokali, ejja ngħidu hekk, qegħdin japprezzaw l-arti kemm b'mod tradizzjonali, jiġifieri u anki b'mod diġitali? Kif tarawha l-mod ta' kif in-nies japprezzaw l-arti hemm barra?
Jiena milli nista' ngħid jiena għan-naħa tat-tradizzjonali, il-pubbliku aktar japprezzahha milli nara jiena, imma minn mindu l-istudenti qed jaqilbu biex jesperimentaw diġitali, per eżempju jagħmlu exhibitions spazju kreattiv meta jagħmlu t-teżi u hekk, qisu tiġi introduced naqa' naqa' għax tradizzjonali sa aktar fid-demm tagħna hekk bħala narawha u mill-ewwel qisna dik pittura jew għadi stil vera eċċetera eċċetera mentri diġitali qishom qishom in-nies mill-ewwel jaraw aktar bħala prodott finali u bħala il-kompjuter għamilha milli l-artist li qed jagħmilha.
Preparajna fil-fatt filmat ieħor fejn ser naraw artist diġitali illi jpinġi u jagħti l-ħajja lil affarijiet madwarna, ġifieri qed nitkellmu dwar mill-pastizzi għall-meril, mill-bini għall-ħalib. X'għandhom komuni dawn? Ħa naraw.
Digital art hija ħafna iktar aċċessibbli. Aħna fl-aħħar mill-aħħar nqattaw ħafna iktar ħin inħarsu lej screen milli immorru ġo art gallery biex naraw l-arti jew ġo mużew. Id-demand dejjem qed jikber, il għaliex it-teknoloġija dejjem qed tavvanza. Fejn qabel, per kazu, l-qasam tiegħi ta' illustration kont tuża l-inka u l-karta, issa sirt tista' tuża l-kompjuter. Però, oltre, hemm affarijiet bħal AI art, generative art, hemm id-dinja tal-NFTs li qabel bid-diġitalized sajt tagħmel ħafna kopji, U issa tista' jista' jkollok unique smart contract u bażikament għandek l-istess bħal traditional art. Bħala digital art, id-demand huwa ħafna ikbar għas sempliċi raġuni li hemm ħafna iktar użu għalih. That said, xorta ħafna traditional artists għadhom attivi u għadhom jaħnu kemm fil-qasam tal-arti u anka bħala commercial artists. Sempliċement għax fl-aħħar mill-aħħar mhux daqshekk il-medium li qed tuża imma l-final product li qed toffri. Fil-qasam artistika ma tħares lejn il-bejħ. Tħares lejn il-kunċett. Jekk il-kunċett huwa b'saħħtu biżejjed u għandek storja b'saħħitha, In-nies iktar ħa jirrelataw magħha u finalment ħajkunu jridu jixtruha jekk huwa l-każ li ħadd bih l-arti. Il-kuntest jagħmel ħafna differenza. Ħanġiblek eżempju, jekk inti tmur ġo mużew jew ġo art gallery, inti qed tħares lejn l-arti prezentata bħala piċċa arti. Mentri jekk qed tiskrolja fuq il-mobile u qed taqra artiklu għandu illustration fil-header image, Kważi qas ħadd tikkunsidrah bħala xi ħaġa hemmhekk qed tifhem, speċi tant żrajna l-ammont ta' images li nipproċessaw kuljum li l-kuntest huwa kollox imbagħad għall-proġett tagħna ta' fit-tazza li kieku ma kellniex is-social media kienet tkun diffiċli ħafna Naħseb kull persuna li tidħol ġol-ħanut tagħna biex jixtru l-arti tagħna qisha dejjem ħadd tkun unika. Dejjem nieħu gost meta nkun insert tal-ħanut ehm, u jiġi xi ħadd u jkolli ċans nitkellem magħhom u nara għal min qed jixtru dal-rigal, jekk hux għalihom, jekk hux għall-post il-ġdid li qed jarmaw. Dejjem hemm xi ħaġa unika hekk. Ovvjament imbagħad hemm il-commissions, il-request għall-commissions li jitlu Liġi li jkunu interessanti ħafna. Overall naħseb dik li soċi kull interaction li kolli qatt ma jkun l-istess.
Nilqagħkom għall-aħħar parti tal-episodju tal-lum ta' Int Min Int u bħalissa miegħi għandi erba' kontestanti fejn ser nilagħbu logħba Kemm Jiswa. Ser jippruvaw jaqtgħu il-prezz ta' dan l-arti diġitali u min imur l-aktar viċin tal-prezz il-propja jirbaħ din il-kompetizzjoni. Mela nibdew billi nuru l-kontestanti tagħna l-ewwel biċċa ta' arti diġitali illi preparajna. Din hija Auf Daten mingħand Jörg Jung. Iktbuli daqsxejn il-prezz li taħsbu kemm tiswa u ħanaraw daqsxejn min imur l-iktar viċin. Tajjeb, l-aħħar kontestant qed jiktbu kemm jaħsbu li huwa l-prezz. Diġa qed nara daqsxejn jiena bejgħet u ieħor il-prezz Tajjeb. L-aħħar kontestant iddeċida li jibdel il-prezz. Ok, nitlobkom teqilbu daqsxejn il-karti. Tajjeb. U ħanaraw ftit. Mela, għanna 14.500, 15.000, konna viċin, 16.000 viċin ukoll, u 16,000, kollha fl-istess ilma. Eh, din il-biċċa arti tiswa fil-fatt 14,500, ġifieri ġejk, punt għalik. U ħanaddu għattini biċċa ta' arti digitali, din hija Wonder minant Sheila Elias. Għajmu jħassru ovvjament, sakemm naraw ukoll biċċa ta' arti li jmiss. Wonder mingħand Sheila Elias, Kemm taħsbu illi tiswa?

Tajjeb ngħidilkom illi din kienet tiswa 13,814 il-ewro u 70 ċenteżmu, ġifieri kemm kienet tiegħek Dorian? 18,000, ġifieri naħseb illi le. Ġejk u x'hekk. Ġejk l-iktar viċin u żewġ punti għal ġejk. Nippreparaw għat-tielet biċċa ta' arti diġitali illi preparajna u din fil-fatt hija Elizabeth V jew inkella Elizabeth V mingħand Slasky. Naraw ukoll kif Dawk il-partijiet il-biċċiet diġitali kollha li preparajna kollha huma bi stil differenti. Kemm taħsbu illi tiswa din? Mela, għandna lil Nikolas illi jgħidilna 95,000. Hmm. Għandna lil Jake 20,000, Ames bi 11,000 u Dorian nistennew daqsxejn kemm taħseb illi tiswa. Għanraw minn mar l-iktar viċin Wieħed u erbgħin elf. Mela, kontu daqsxejn il-bota li ġdin kienet tiswa 13,600, ġifieri Ames, punt għalik. Nitlobkom li tistennew li kulħadd ikun lest qabel indawru il-karta ħalli ovvjament inżommu kemm jista' jkun fair bej kulħadd. Nippreparaw għarraba biċċa arti diġitali illi preparajna din hija qawl Ta' Design Smith. Qawl ta' Design Smith kemm taħsbu illi tiswa din il-biċċa arti. Kultant ma tkunx taf jekk hux ħatmur fuq il-parti illi forsi ma tantx tiswa jew inkella tiswa l-eluf. Kultant tittiġġeġ ġidik qabel ma titfa' il-ġest tiegħek ta' x'in kemm tiswa din il-biċċa arti. Mela, nitlobkom Teqilbu l-karta u ħa naraw daqsxejn, għandna 9120, 7500 u 25000. Eh, Nikolas inti mort liktar viċin għal kem kont il-bot ukoll, din hija 22 euro u 63 ċentezmu, iżda inti kont liktar viċin hemmhekk, veri punta li għandna punta għal Nikolas, punta għal Ames u żewġ punti għal Jake. Għanna il-ħames eh, biċċa arti preparata U din hija Comics, a story by Paolo Beneforti. Ħa naraw daqsxejn? Comics, a story by Paolo Beneforti. Jiena nixtieq li qed nilgħab il-logħba magħkom, imma quddiemi għandi l-prezz diġà, ġifieri ma tantx ħadd tagħmel wis sens, però interessanti ħafna li tibdu nippruvaw naqtaw wieħed u ieħor kemm jiswew dawn il-biċċiet tal-arti diġitali. Mela aħħar żewġ kontestanti li qegħdin jiffinalizzaw it-tweġiba tagħhom. Tajjeb nitlobkom illi tiżvelawha għandna lil ġejb 25500, Ames 8000, għandna 35,000 u 4000. Din fil-fatt tiswa 520, jiġifieri eh, Nikolas mal iktar viċin ukoll. Ġejku Nikolas b'żewġ punti kull wieħed. Ħamorru għal eh, biċċarti oħra digitali, is-sit is-sit waħda li preparajna din hija Night Spirit of Alfama in Lisbon mingħand Alex Solodov. Night Spirit of Alfama in Lisbon. Kemm tiswa? Jina għan kuna leski u kont intija prezz differenti ħafna din mill-li għandi miktub hawnhekk, pero ħana raw daqxej xattunna intom. Tajjeb, għanna 27,800, 30,500, dawk viċin, Umbat innaħa l-oħra marru kompletament differenti, 1500 u 3500. Din fil-fat kienet tiswa 100 euro. Jiġifieri Jake imur l-iktar viċin u għandu tliet punti bħalissa fil-quċċata tal-klassifika. Ħa naraw daqsxejn jekk Nicholas jirnexxilux jilħaq il-punti ta' Jake. Din hija fil-fatt Moose on a Bike mingħand Darja Bidzinska. Moose on a Bike. Kemm tiswa Moose on a Bike? Din hija l-aħħar waħda, ġifieri jekk jekk Jake jirnexxilu jaqtagħha għandna draw bej bej Nikolas u Jake. Għandna raw daqsxejn iqilbu l-karti għandna 3000, 1250, 20000 u 3500. Di fil-fatt tiswa 50 euro, jiġifieri Ames tieħu punt ieħor dak ifisser hekk id-direzzjoni jistgħu jikkonfermaw li li Jake huwa rebbieħ bi tliet punti u xek. Tajjeb, Proset Jake, Jake ukoll jirbaħ ir-rigal illi kellna binat ma' din il-kompetizzjoni u grazzi lilkom illi segwejtu episodju ieħor ta' Int Min Int nispera wkoll illi lqatna daqsxejn studenti illi jixtiequ jidħlu f'din il-karriera. Nistedinkom biex tingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal episodju ieħor ta' Int Min Int.

Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-sett, u Logo Express għar-rigali tal-mistednin.